Күгәрчен авылы тарихы көтә. Без Instagram сәхифәбезгә Күгәрченгә киләбез дигән хәбәр салуга ук иң беренче булып язучы тамашачыларыбыз, әлбәттә, Самара өлкәсенең Гали авылыннан булды. Сәлам хатлары белән беррәттән бик күп сораулар да җибәрделәр. Кызганычка каршы, без аларның барысына да бөтен нечкәлекләренә төшенеп

Ике гаилә үзләренең юлдашчылары белән менә шушы бик матур чишмә буена ял итергә туктаганнар. Шушы ял итергә туктаган урында бик матур урын булгач, бәлки сулыгына да кызыгып, күгәрченнәр килеп кунганнар. Тукта әле, бу урыннар безгә бик тормыш итергә уңайлы урыннар бит дип, Күгәрченнәр дә килеп кунгач, бәлки шушы күгәрченнәргә карап, алар авылның исемен Күгәрченнәр дип атарга уйлаганнар. Һәм бик матур, менә ерактан түгел безнең Суша елгасы ага. Суша елгасының да килеп чыгу тарихы, ул элеккеге елларда Шушы елгасы дип атаганнар, шушы елгасы Тора-бара үзгәрә-үзгәрә Суша елгасына әйләнгән.
Авылда сакланып калган өч мәчет бинасының кайсысы иң борынгысы дип санала? Безнең инде иң борынгысы Югары Өч мәчете, чөнки инде ул безнең таш мәчет әле 1904-5 елларда гына салынган. Инде ул бер мәртәбә яна, оныттым, 1800-дә ничәнче елда, аннан соң яңадан торгызыла. Ул мәчетебез инде мәчетләрнең манараларын кискәннән соң без әле мәктәп булып та э, яшәде дип әйтәбез, әле без шушы мәчеттә укыдык дип әйтәбез инде. Аннан соң инде менә 92 елда ул э, яңадан яңартылды, үз урынына кайтарылды. Ә Түбәнеш мәчетебез инде безнең аның урыны гына. Аны инде без бәләкәй вакытта нигезләре бар, хәзер нигезе дә юк инде, урынын беләбез дип әйтәбез инде, шул гына. Ансы торгызылмады инде. Ансы бәләкәйрәк мәчет булгандыр, аның э, бинасын да белмибез инде күбесенчә. Хәер, аны белүче кеше инде бик сирәктер.
Күгәрчен авылы мәктәбенә тышкы яктан бер күз салыгыз әле. Махсус һавадан төшергән кадрларны күрсәтәбез сезгә. Ике катлы, бик зур мәһабәт бина. Заманында аның Проект егәре, проект көче дип әйтик инде, 624 балага исәпләнгән була. Бүгенге көндә Күгәрчен авылы мәктәбендә, урта мәктәптә 95 бала белем ала. Аңа да карамастан, бу бик зур бина әледән-әле яңартылып, аңа ремонт эшләре башкарылып килә. Татар телендә укыту, дөресрәге, туган телдә укытуның иң яхшы практикасы дигән бәйгедә катнашып, әлеге мәктәп әле бер елны гына 500 меңлек грант отып, үзенең җиһазларын яңартуга, шушы инде бүлмәләрне, сыйныф бүлмәләрен тәртиптә тотуга юнәлтә, ләкин аның бер кайчан да үзгәрмәячәк бер өлеше бар, ул менә шушы диварлардагы рәсемнәр. Бу коридорны Тукай залы дип атыйлар һәм әлеге Рәсемнәрне үзешчән хәвәскәр җирле рәссам Гатауллин Рафаэль абый эшләгән. Күрәсез инде, ул Тукайга багышланган, аның инде әкиятләренең сюжетлары да бар. Биредә Тукай эзләреннән дигән өлеше аның, ягъни аның инде Исемдә калганнар дигән әсәреннән хәтерлисездер, кайларга барып йөргәннәре һәм иң мөхиме, Монда инде рәссамлык осталыгы гына түгел, монда инде күпмедер дәрәҗәдә фәнни хезмәт тә ярылып ята. Ул Габдулла Тукайның менә шушындый киңәйтелгән, бөтен диварга сузылган шәҗәрәсе. Бу инде Тукай залы гына түгел, Тукай музееның бер филиалы дип тә әйтсәк була торгандыр. Менә шулай, тарихы да бар, Киләчәккә дә карый һәм булган үзенең мирасын сакларга да омтыла. Күгәрчен мәктәбе һәм бу яктан Тукай каяда, Күгәрчен авылы кая дип тә уйларга мөмкин бит инде. Ләкин менә татарлык ул шунда да чагыла шул, җәмәгать.
Инде күргәнегездер, менә безнең э, мәдәният йорты каршында ике катлы иске бина саклана. Хәзерге вакытта да Ул ике этажлы, аскы этажында эшмәкәр дип әйтик инде кибетче Сайфутдинов Илдар анда сату итә. Ә инде бу салынган бай йорты дип әйтәбез инде, аны чуаш зиясы диләр. Аның өске катында булган тору урыны үзе яшәгән инде, ә беренче катында кибет булган авыл өчен Кирәк-яраклы материаллар, бигрәк тә менә шушы инде элекке вакытта, беләсез, керосин, сабын, шулай бит инде, һәм инде авыл хуҗалыгына башка кирәкле нәрсәләр сатылган. Үзе, үзенә күрә инде авылның зур кибетләренең берсе булып саналган.
Күгәрчен тарихы белән кызыксынуыбыз Гали авылына сәфәр кылганнан соң башлану сәбәпле, без ничектер ике авылны чагыштырырга э, җаен эзләп кенә торабыз. Шуңа күрә авылга кергән вакытта ук юлдан уң якта э, кабагы, бәрәңгесе, бераз гына помидорлар, хәтта кукурузлар утыртып куйган яшелчә бакчаларын Күрүгә үзебезчә сөенеп куйдык инде. Менә бит, тугандаш авыллар, дөрестән дә, теге яктагы кәсепнең тамырлары бу якта да булган икән, дип, ничек тә булса үзебезнең күңелне тынычландырырга һәм бәйлелекләр табырга тырышабыз. Ә төптәнрәк уйлап карасаң, мондый чагыштыруның җитдиерәк җирлеге дә бар. Ул әлеге дә баягы җир кытлыгы. Гали авылы турындагы тапшырулардан хәтерлисездер. Авылда җир җитмәү, шуңа күрә урамнарның бик тар булуы, хуҗалыкларның бер-берсенә терәлеп урнашулары. Һәм колхоз чорында әле күп кешеләрнең, колхозда эшләмәгән кешеләрнең үзләрендә булган җирләрен кисеп бүтәннәргә бирү очраклары булуын да сөйләп узган иде безгә Камил әфәнде. Мәсәлән, 20 гасыр башын алабыз икән, Күгәрчен авылында ул вакытта 2000 ярымнан артык кеше яши. Шул ук вакытта бу чорда авылның җире җир имана җирләре дип әйтимме инде аны авылга караган Э, мәйдан күләме нибары 2426 десятина генә тәшкил итә. Бер десятина ул 1,9 гектар, шуңа күрә бермә бер дип чагыштырсагыз була инде. Якынча 2000 ярым кешегә 2000 ярым гектар җир дигән дип. Чамалагыз, бер кешегә бер гектар дигән сүз ул. Бер дә юк дигән сүз инде җәмәгать. Шуңа күрә авыл халкы э, инде төрле кәсепләргә кереп киткән. Менә шушы ук 20 нчы гасыр башында 3 мәхәлләле Күгәрчен авылында Унөч кибет булганлыгы билгеле һәм күп сандагы һөнәрчеләр, күбесенчә чана һәм арба ясаучылар яшәгәнлеге дә теркәлгән.
Монда менә әле тәм, нигә тагын 20 кисмәк ясаучы гына әле мин теркәдем, менә Нуруллага бирдем, име? Бу әле безнең совет чорында эшләгән кешеләр. Минем әти Сугышка киткәнче инде кисмәк ясый торган булган, хөнәре булган. Менә бундырлар монда күп була. Ул инде арба чана ясаучылар подряд инде ул. Анда ул теге шкафлар, тегеләр булар ясаучылар туры шактый. балтага колы тигән кешенең аның бөтен нәрсәгә сәләте була бит инде ул. Мин үзем дәген нигә шоферлыкка барырга военкомат җыя, әти җибәрми. Соң мин мин әйтәм армиядә ни эшләргә тиеш. Синең бу кул эшең чит илгә чыксаң да кирәге чыга. Хәзер шул ни буенча мин внутренний войскада э, учкудукта хезмәт иттем. Ташкентта дивизиябезнең, Наваида полк. Хәзер тегендә сорыйлар, кемнең нинди специалист, монда сорыйлар. Мин хаман шуны әйтәм, мин плотник столер. Наконец, Ускудукта да шуны сорыйлар. Мин биргән эшләрен бөтенесен отлично эшләп барам. Шуның өчен миңа бәйрәмнәрдә бүләкләр тапшыра башладылар, отпуска бирделәр. Шулай иттереп мин Өч жылга киткән кеше ике жылдан кайтып җиттем, Ходай рәхмәте. Умарта да тоткан булдым инде гомер буе, әти дә тоткан инде аны.

Кисмәк тактасын сырт ягын эшкәртә торган менә бу. Бу дугашка дип атала. Ничек дип? Дугашка дип атала. Ә дугашка. Сыртны эшкыйчу булып чыга инде бу. Бу моны Германиядән алып кайткан. Минем учкудуктан алып кайткан

Аңа кемнән өйрәндегез? Кәрзин Әт, өрүгә? әтидән.
Андый һөнәре дә бар иде. Кая моның эшенә генә ул. Ул ул бит инде Бу зур хезмәт саналмый дилемени кәрзин үрү ул кадәр. кая нинди зур хезмәт булсын. Менә көз көне самый яфраклар куйгач, аның саммый торган вакыты. Аннары кыш көне дә туң вакытта да җыеп куялар аны. Аны кәрзин үреп кәсеп итүчеләр аны хәзер дә әле Нитәләр аны, шулай эшләр. Теге кабыгын салдырып, нитеп, анда моның белән шөгыльләнүчеләр аны Казан җолы өстендә моннан барганда бер авылда бар ахрысы ул чыгарып куя ул кәрзиннәрен. Әле ул шитәннәр чыгарып куянда.
Сезнең авылда калмагандыр инде хәбәрчеләр. Жу, кая үрсеннәр? Түгел кем мин монда бер ней.
Борынгы. Борынгы кеше. Шушы кисмәкне ясау өчен башта бүкәнне жарып, балта белән жуынып киптерергә кирәк. Мишкә салып, җә булмаса җайкыны Җәйге эсселәр дә киптереп калдыралар аны. Ә инде кипмәгән шикелеш булса, уже мичкә тыгып бик каты киптерә торган иек инде без аны. Менә хәзер шул жарган тактаны әнә күрсәттем бит дугашка дигән нәрсәне. Әле менә монданың горбушка дигәне дә бар, монда килеп күрсәтә алам мин аны. Эчен аласың анысы белән. Әнә җомырышка дигәне дә бар аны. Анда инструмент Шактый кирәк аңар. Менә шушы эскәмиягә утыра. Менә монда баш головкасы чыгып тора. Бүкән. Менә монда тишектән. Менә монда аяк белән аны күтәртә. Дәген менә шул головкага тактаны кыстыралар. Анда кадак кагылган була, шуып чыкмаска. Ана теге инструментлар белән эшкәртәләр аны. Шулай итеп эшкәрткәннән соң Хәзер менә моның бит берсенә берсе килеп жабышырлык әйтергә кирәк. Менә шушының рейенә китерү өчен менә шушындый менә куеп карыйлар ян тактага. Бу борылышын көйләп бару өчен. Әйе.
Менә ул ничә чиләкле кисмәк кирәк сиңа дип сорый инде ул мастер. Миңа фәлән чиләкле кирәк. Аларның шабл... менә шундый шаблоннар бар.
Мәктәп музеена кергәнбез икән, э, даими сәхифәбезне дәвам итәбез, җәмәгать. Ул да булса, безнең күзгә чалынган уникаль дигән э, ятрак булган экспонатларны барлау. Әлбәттә, комган дигәннәрен Э, күп кенә музейларда күрергә мөмкин. Алар якынча шушындыйрак кыяфәттә булалар. Бик саклап кына э, тотсалар да, ләкин менә безнең игътибарны җәлеп иткән менә шушындыйрак комганда э, бар икән дөнья йөзләрендә. Моны инде якынгарак китереп күрсәтмичә хәлем юк, чөнки аның комган гына дигәч тә матурлап эшләнгән, чүкеп ясалган бизәкләре генә дә ни тора бит әле. Менә э, балаларның һәм шушы э, мәктәптә тарих белән кызыксынучы укытучыларның, шул исәптән Рөстәм абыйның да хезмәтенең бер нәтиҗәсе бу, музейга кереп утырган шушында. Кайдадыр э, чормаларда югалып ятмый мондый экспонатлар. Шамгон абый да чамалагансыздыр инде, аның почмак саен бер экспонат килеп чыганда пәрәвез арасыннан, анан да өйләренә, йорт җиренә Бер заман шушы музейда йөрүче битараф булмаган кешеләр кул сузыр дигән өметтә калабыз, чөнки анда да күрсәтеп сөйләрлек әйберләр бик күп саклана әле. Гомумән, авылы белән кызыклы тарихи авыл булып чыкты бу Күгәрчен дигәннәре. Аның тагын бер тарихында кызыклы әйбер бар. Без инде килгәннән бирле Марат абыегыз белән бәхәсләшәбез. Авылга 1567 нче елда нигез салынганмы, әллә 1300 нче, 1380 нче елларда нигез салынганмы дип. Дөресен генә әйткәндә, ике форазы да бар һәм менә 14-нче гасыр уртасына кагылышлы форазны дәлилләүче менә шушындый мөхер дә табылган Күгәрчен авылында. Бу мөхер ясалган мәрмәр ташка, ул ике яклы. Менә монда икенче ягы да бар аның. Аны шушы мәктәптә укыткан һәм гарәп телен таныган Наилә апа исемле укытучы тәрҗемә иткән ике ягын да кәгазьгә төшереп карап, менә кәгазьгә төшерү тәртибе менә шушындыйрак. Менә монда күрергә мөмкин була. Һәм аның бер ягына Болгар дәүләте, Мулла Мөхәммәд дип язылган, шул э, язу төшерелгән, икенче ягына Сибгатулла Котдус Мулла дип язылган. Һәм э, Елына килсәк инде, нәкъ менә шул 1380 нче елларга караган мөһер дип исәпләнә бу. Бу аеруча кадерле экспонат әлеге музейда. Авылыбызның бүгенге көндә төп шөгыле булып шәл бәйләү тора инде безнең. Ул 1920 нче еллардан да диләр, 1900 дә Тулырак утызынчы елларда сарык йоныннан бәйләнә башланган. 1950 нче елларда инде аңа куян мамыгы кушып, сарык йонына бәйли башладылар әби-апаларыбыз. Ә инде 1960 нчы, 70 нче елларда безнең Казагыстан, Волгоград якларыннан кәҗә мамыгы алып кайтып, кәҗә шәле бәйләнә башлады. Бүгенгесе көндә авылыбыз олыгаеп, Бара, өлкәннәре, яшьләрнең бик шәл бәйләүгә тартыласы килми. Әле безнең буын шәл бәйләү традициясен хаман дәвам итәбез. Элеккеге елларда капка төбендә җыелышып-җыелышып хатыннар, бала-чагалар безгә кечерәкләргә инде шәл бәйләү хнеен, осталыгын өйрәтәләр ие. Аның үрнәкләрен төрле-төрле узорлар белән, бизәкләр белән бизәк бәйли торган иек. Ә бүгенгесе көндә халык капка төбендә утырып шәл бәйләүләр сирәгәй иде. Авылның бер очында, икенче очында гына булырга мөмкин. Менә бу традицияне, бу традиция дип тә әйтеп булмый инде аны. Менә бу шәл бәйләү хөнәрен, хөнәрчелекне әле безнең бетерәсе килмидер, я балаларга дәвам итергә тырышабыз инде.
Әле дә кул эшен ташламыйсызмы?
Без кул эшләрен ташларга без бит моның белән туган дип әйтсәң дә ярый. Без инде укырга кергәнче 6-7 яшьтә менә шушылай кыска гына буйлы инде мин 6-7 яшьтә уже мин әле хәтерлим инәне менә болай түгел, менә болай итеп тотып шәлбәйләргә өйрәнгәнемне. Безнең вакытта шулай инде ул. Бу без үскәндә, без яшь вакытта, бу безнең яшәү чыганагыбызда шәлне шул кечкенәдән өйрәндек. Без моны ташлый алмыйбыз. Безнең бу бер хобби булса, икенчедән җир. Менә шул. Безнең моны тотмаган көнебез, безнең эш эшләмәгән көнебез булып саналадыр элегрәк. Хәзер инде әзрәк ялкауландык. Әлхәмдүлиллах, возрастның да э, ние бардыр. Э, яшьрәк вакытта, эшләрдә эшләгән вакытта, моны тотмаган көн безнең эш эшләмәгән көн булып саналадыр.
Мамыкны кайдан аласыз? Бүгенге көндә каян тавып була? Сыйфатлы дигән мамык калдымы, юкмы ул? Э, хәзерге э, э, вакытларда мамыкны җиңелләштерделәр. Инде безнең өчен мамыкны кәҗә үстерүче яклардан үзләре китереп бирәләр кәҗә үстерүчеләр. Менә аларның билгеле бер кешеләре була, алар шунда киләләр дә, без инде белешәбез. Без инде дәррәү җавылабыз да, үзебезгә бер җыллык шималны алып куябыз. Бер еллык чимал бер кешегә күпмерәк була инде ул. Кемнең ничек бәйләвенә карап. Бар 30-40 шәллек алучыларда мин инде 20-дән арыны ала алмыйм, мин аның артыгын бәйли алмыйм. Ней. Менә шулай, менә шул акчаны төйнәп шунда тыгып куябыз да, аннары э, ваклап, төякләп, шул акчаны таратабыз инде. Менә шул. Бер шәлнең бәясе күпме йөри бүгенге көндә? Шәлнең хезмәте күп. Чималлар кыйбат, бер меңгә кадәр мамыклар. Әйбәт шәлне бәйлим дип әйтсәң, мамык бер мең. Хезмәте бик күп бит инде, менә шул мамык алудан тотынасың шәлгә. Әле аны алганнан соң күпме актарасың, әле аны кырыйга җыясың, начарракларын. Менә шәл Ну инде өч мең ярым нан алып биш меңгә кадәр инде ул. Кемнең ничек булуына карап. Менә моннан алып китә икән инде ул ярар дисең инде. Өч меңгә өч мең ярымга бирәсең. Чөнки синең өеңнән алып китә инде ул. Иң яхшы шәлме? Иң яхшы шәл, иң яхшы шәл иң башта менә шушылай кул белән эшләнгән шәл. Кул белән бернинди э, ни кермәгән, кул белән эшләнгән. Менә болар шып чиста кул белән эшләнгән һәм натуральный үзе чыккан. Менә бу бернинди барабан аша да, менә әйтәләр бит инде Волгоград шәлләрен. Аларны барабан аша чыгаралар дип әйтәләр. Бу бернинди барабанга бер нәрсәгә кермәгән, только синең кулың аша. Менә шушы бәйләгән арада гына Ышкылып ул үзенең әзрәк мамыгын күрсәткән, болар инде җаба-җаба мамыкланалар. Менә, болар менә шул чиста кул белән эшләнгән шәлләр, иң әйбәт шәлләр. Менә бу бит әле берс тә эшләмәгән. Бу бит әле кем әйтмешли, э, кыш көне бураннарда дип әйтәбез инде. Мон бу буран да күрмәгән, бу бу э, ләйсән яңгырлар да күрмәгән бу. Бу просто менә инәдән җептән төшкән генә шәл уже менә шушындый. Менә әйбәт шәл шушы була. Бу шәлләр инде гомерлек. Хәзер бит инде атнаразовый заманга күчтек, ә бу шәлләр, менә бу шәлләр, бу шәлләр гомерлек. Болар тузып беткәннән соң да, болар 40-50 елны рәхәтләнеп сиңа шушлай әйбәт килеш хезмәт итә. Ә аннан соң ул синең теге билеңә э, бәйләргә, тезеңә бәйләргә, э, менә шулай хезмәт итә.
Җанкун абый, гаиләгездә э, шәл бәйләүчеләр бар име? Ой, я булмасын.
Безнең менә 36-нчы елга пошел шәл бәйләп безне үстергән апа инде ул. Аларның ул бәйләгән шәлләре. Хәзер сарык җоны белән куян мамыгын кушып бәйлиләр име? Куян мамыгын айланып теләсә каян эзләп табалар, үзләре асрый мич астында әле ул куян. Шәрә бит ул, аны кая куясың? Мамыгын җолкыйлар да, суыкка чыгарып җибәреп булмый да ниме? Хәзер сарык җонын жуалар сабын белән инде. Бу бөтерелеп килә. Хыт шунда мичкә ат. Йолкып булмый, таратып булмый моны. Менә безнең бармак битләре суелып бетәдер шул мамыкны таратып. Монда бөтен сәламәтлегең, монда аркаң да, монда муеның да, монда күзең дә, монда бөтен сәламәтлегең синең. Монда кулың да, ул бердән теге моторика диләр мәле хәрәкәт булса да, әнә минем буыннар хәзер чыгып утыралар. Менә ул шәл бәйләгәнне күр, менә ул буыннар, менә моннан чыгып утыралар алар хәзер. Ул, ул барыбер үзенекен итә, бу безнең Бу безнең эшебез, менә шушылай утырып эшләвебез, бу безнең сәламәтлегебезгә минус
Тапсыру башыннан ук күгәрчен белән Гали авылын чагыштыра башлаганбыз икән, Ахырга кадәр дәвам итеп төгәлләп бетерик инде, җәмәгать. Дөресен генә әйткәндә, Күгәрчен авылы безне бераз шаккаттырды һәм ничектер үзенчәлекле яклары белән ачылып китте бит. Һәм әйтергә кирәк, ул җыр-моңга, телгә һәм һөнәргә осталыгы ягыннан, тырышлыгы ягыннан бер дә Галидән, атаклы Галидән калышмый икән. Бу урында э, галиләргә мөрәҗәгать итеп, үзегезнең кайдан чыкканыгызны белеп горурланып торыгыз дип тә әйтәсе килә. Чөнки э, Күгәрчен белән галинең инде тугандаш булулары бу тапшырудан соң бернинди дә шик уятмас дип уйлыйм. Ә бит безнең менә мондый күперләр саласыбыз